hmeichhe huai chen mawlan hman lai hian china ramah hian spy general fanu hmel tha tak mai mawlan hi a awm a chumi hun lai chuan hmeichhia te chu in lama a tul tul thawk tura ngaih an ni a Indona hmanraw chi hrang hrang te hman dan zirtir an ni ve ngai lo. Mahse, Mulan chu a pa in Nguhnam hman dan leh sakawr chung chuan a zirtir a, Nguhnam vai leh sakawr chung chuan te chu a thiam em em a ni. Mulani te chu thingtlang khawnuam takah an cheng a, chutia hlim taka an awm lai chuan, Ni khat chu sipai rual khat hi an khuaah chuan an lo kal a, signboard-ah chuan hming list an lo tar a. Chutah chuan a pa hming a tel ve a, chu chuan Mulan chu a ti lung ngai hle a ni. A chhan chu an ram chuan indona an hmachhawn dawn a, ram pumah in tin atangin sipai pawl khata tel turin mi pakhat tal intirhchhuah vek tur a ni a. Mulani te chhungkua ah chuan a pa chu sipai atang tur a tih a ni a. An khua a sipai lo kal te chuan indohna a tel turin Hmingliasa an tar te chu an kalpui nghal dawn a ni. Mulani pa chu General hming thang tak ni thin a ni a. Mahse a upat tawh avangin sipai hna chu a chawlhsan tawh a, indohna a tel tur chuan a upa tawh lutuk a ni. Mahse an chhungkua atanga. Ram tana tu mah thawh chhuah loh chu a ngaih danah thil ni thei a ni lo. Mulan chuan u mipa a nei si lo va, a nau mipa chu mipa naupang chak leh huaisen tak ni mah se, indona a kal tur chuan a la naupan em avangin Sipai chuan an hnawl dawn bawk si a ni. Mulan chu mipa ni se la chuan a pa ai awhin a kal mai tur a ni a, mahse indonaah hmeichhia an tel ve ngai si lo. Mipa chu ni la, a fil vek mai tur. Enga ti nge mipa ah piang lo a, hmeichhia ah ka lo pian kher kher ni? tiin Mulan chu a inngaihtuah a. Amah leh amah chu a inngaihtuah thinrim hle a ni. Mulan i rilruah chuan ngaihdan thar eng emaw hi a lo lut a. A ngaihdan chu a ti hlawhtling thei angem? A ti hlawhtling ngei tur a ni ang. A pa chu a tar chak loh tawh si a, indohna ah a kal leh chuan a thi ngei ngei dawn a, chuvang chuan a kal tur a ni lo. Hemi ni hian sakawr zawrhna ah a kal a, sakawr tha tak a lei a ni. A tuk zing takah tho in Mulan chuan a pa indoh thawmhnaw a inbel a, mipa angin a inchei a. An in atang chuan thawm dim takin a chhuak a. Sipai hotu bulah chuan a pa hmingin a in report ta a ni. Sipai hotu chuan vawi khat mah a pa chu a la hmu ngai lo va. Mulan chu mipa thuam famkim a a in thuam avangin rinhlelh nachang a hre lo va. Sipai tel tura in pe zawng zawng te chu sipai hmuna hruai turin a kal liam pui ta a ni. Mulan chu in dohnaah kum tam tak a tel a. Mi thenkhat chuan kum sawm vel lai a tel niin an sawi. Indo chhung zawngin a huaisen vang te, Indo a thiam vang te leh a fin vang ten tuman hmeichhia a ni tih an hre lo va. Indo a zawh meuh chuan a huaisenna chu ram pumah a hming thang tawh a ni. An ram lal ber hnen atangin kohna a dawng a, lal chuan chawimawina ropui tak a lo hlan a ni. Chawimawina bakah hian hausak lawih theihna khawp, Hnathawh tur pek a tiam bawk a, mahse Mulan chuan Lal hnenah chuan a chhungte bula haw a dil a, sakawr tha tak a dil bawk a. Lal chuan a thil dil haw tham tak chu a pe nghal a ni. An khuaa thlen chuan Mulan chu a chhungte'n an lo lawm em em a, a pa chu a taksa a lo chak tawh lo viau a, mahse a lo la dam tha hle thung. A nau pawh tlangval duhawm tak a lo ni tawh a. Mawlan chuan a indo thawmhnawnte chu a nau hnenah chuan a pe a, hmeichhe incheina in a inchei ve leh ta a. Chumi hun laia hmeichhiate sam chei dan mawi takin a sam chu a chei ta bawk a, a biangah pawh powder te a chulh ve leh ta a ni. Tlai ni tla tur thlir tura a chhungte nena an len chhuah chuan Mawlan chu nula hmeltha chungchuang a lo ni leh ta. Chuta tanga ni reilote ah chuan Indohna a kalpui a thian thenkhat ten an lo tlawh a, an hma a. Nula hmel tha em em lo ding an hmuh chuan an meng phawk nasa hle a. An hma a nula ding chu an thian Mulan kha a ni tih an hre lo va, tunge i nih? tiin an zawt a. Mulanin amah a nih thu a sawi chuan. an bank te chu an ring hlel rum rum a ni. Molani chanchin chu China ram pumah a thang chhuak a, nula ten amah ang ni an chak a, nupuia tan neih tumin an ram tlangval kei ka ni inti chin chu an thawk chhuak nasa hle bawk. Molani chuan huaisin kawngah mipa te a khum thei a, huaisinna neih chuan engkim a tih thei a, midang tana tih theih loh anga lang pawh Huaisen taka beih ṭang ṭang chuan tih hlawhtlin hun a awm ṭhin, tiin Mulan chanchin chu an sawi ṭhin. An sawi zel danin Mulan hi indonaah khan Lal fapa nen ṭhianah an insiam a. Lal fapa chuan hmeichhia a ni tih a hre chhuak a, haw tir a tum hial a. Mahse, a huaisen avangin hmeichhia a ni tih hre ring chungin a sipaite zingah a teltir ve ta zel a ni. Indo a zawh hnuah Lal fapa chuan In do lai atanga a lo ngaihzawn ruk tawh Mulan chu a lo tlawh a, an lo in ngaihzawn ta a. Rei vak lo hnuah phei chuan ropui takin an in nei ta a. Mulan chu China ram lal fanu a ni ta an ti.